sharxii isaa saddeet godhee lakkaa'ee jechuudha. Amma sharxii saddeettan san keeyyata lama keessatti wal qabuu deema. Asirraa eegala. Bismillah ar-Rahmaan Rahiim. Waqada jama'atu dhugaa wal qabee je filbeeyteyni al-aatiyeyni Beeytii lamaan amma as deemtu kana keessatti sharxii laa ilaaha illallaahu san wali qabee jee ka amma dura lakkoofsan akkasin lakkaawaa al ilmu jee al yaqiinu jee al ikhlaasu jee as sidqu jee al mahabbatu jee al inqiyaadu jee wal qubuulu jee akkasi fixe san amma ammoo keeyyata yookaawuu beeytii waan jeamu keessatti wali qabee jiraa jee qada jamaatu dhugaa wali qabee fi beeytayni beeytii lama keessatti wali qabee jee aatiyayni isin sanuu ta dhufu jirtu kana

Waan Rabbii gadi gabbaramu hunda itti kafrinee jira nuti mana Islaamaa. Rabbi qofatti amannee jechuudha. Ma'a bayaani anna Muhammad Rasuulullaahi. Ammas ifa baasuu wajjin Muhammad ergamaa Rabbii ta'uu. Wa muqtadaaha hiikaan isii hiikkaan bayaana muhammadun rasuulullaahidha jechuudha tasdiiquhu isa dhugoomsuudha muhammad kana sallallahu alaihi wasallam fiimaa akhbara waan inni odeessu keessatti dhugaa jedhanii amananii fudhachuu waxaa'atuhu qaalii isaa godhu amrii isaa kaasu fiimaa amara waan inni ajaje keessatti amrii isaa kaasu Wajtinaabu fagaachuudha maa nahaa canhu wazajara waan inni irraa dhoorkee irraa lolerraa fagaachuudha. Wa'allaa yucbada Allaahu Rabbiin kunuu gabbaramuu dhabuudha illaa bimaa sharacahu Allaahu azza wajalla akka Rabbiin karaa godheen malee akka biraatti gabbaramu dhabuudha jee. Warasuuluhu sallallaahu aleyhi wasallam akka ergamaan isaa karaa godheen maletti gabbaramuu dhabuudha. Fakkeenya amma yoo nuti qiblatti garagallee salaanne. Haya, salaanni salaata jennee yoo kara qiblaa hin ta'in garagallee salaanne ni ta'a? Hin ta'u jechuu. Kanaaf jecha akka Rabbii fi Rasuulli karaa nu godhanitti isa gabbaruu jechuu. Summa yubayyinu eegana ifa baasa jee lixaalibi barataadhaaf ifa baasaa jee amma hagaas dura arkaan islaamaa irraa eega eegalle booda shahaadatu an laa ilaaha illallah fi wanna muhammadun rasuulillah qofa irraa haasa'u jira haya amma ifa baasa je baqiyyata arkaan alislaam waan asirraa hafe arkaan islaamaa ifan baasaa je arkaan alislaami kamsa arkaan islaamaa shanan sanirraa waan hafe ifa baasaa je wahii arkaanni salaataa sun arkaanni islaamaa san As-salaatu, lammaffaan salaata. Egaa takkaffaa dubbannee irraa haasofnee mire lammaffaan salaata. Waz-zakaatu, sadaffaan zakaa kennachuu. Wasawmu ramadaana, afraffaan soommana soommanuu. Gaafa baatiin ramadana geesse. Wahajjul beeyti, mana rabbii san dhaqu al-haraam kabajamaa ka ta'e san dhaquudha jechuudha. liman istaxaa'a ilayhi liman istaxaa'a namni danda'e ilayhi gama hajjii sanitti sabiilan jechuun sinqii karaa yookaan galaa waan fudhatee achiin dhaqee achi ittiin galu qabaachuudha hanga ati achi dhaqxee deebitus waan aaliin kee nyaattu waan isaan uffatan waan isaan haajaan bahan qabaachuudha jedha

Wa malaa'ikatii malaa'ikaa sur malaa'ikaa isaa dhugoomsuu. Wa kutubii kitaaba Rabbittis amanuu. Wa rusulihi ergamtoota isaallee cufa itti amanuu takka amananii takka dhiisuu osoo hin taane. Wa bil yawmil aakhiri guyyaa aakhiraa ka irraa boodaa sanittis amanuudha. Wa tu'minu bil qadari qadara Rabbiittis amanuu. Khayrihi khayrii tahus wa sharrihi hamtuu tahus Rabbumarraa jedhanii amanuu.

Lammaffaan Tawhiidul Uluuhiyyati, Tawhiida gabbartii Rabbiiti. Sadaffaan Tawhiidul Asmaa'i was-Sifaati, Tawhiida maqaa fi sifa Rabbii itti amanuudha akkasitti. Ammaa Tawhiidul Rubuubiyya, Tawhiida Rubuubiyya jechuun fahuwal iimaanu, amanuudha. Amma gaa tawhida rububiyyatiif uluhiyyaa fi asmaan hundi takka takkatti waan inni ta'e nuuf himuu deema. Amma tawhida rububiyya bar tawhida rububiyya jechuun fahuwa inni al-imaanu amanuudha bi anna Allaha rabbiin subhaanahu qulqullaa'e al-khaaliqu uumaa waa hundaati. Al-khaaliqu uumaa likulli shay waa cufaati rabbiin jedhanii amanu. Wal mutasarrifu, gara gaggalchaa Rabbiin kun, fi kulli shay'in jechuun amrii cufa keessatti isa waa gara gaggalcha. Halkan fidee, guyyaa dabarsee, guyyaa dabarsee halkan fidee, gannaa fi bona, qorraa fi waa hunda, aaya, kana gara gaggalchuu, laa shariika lahu fi zaalik, san keessatti Rabbiin shariika hin qabu, nama isa wajji dalagu hin qabu jechuudha.

Yajibu dirqama ta'a ikhlaasuhaa lillaahi rabbiif qulqulleessuun rabbi qofaaf hojjechuun dirqama ta'a wahdahu kophaa isaa jechuudha walaa yajuuzu hin baqqa'u hin tahu salaataa fi soommanaa fi waan kana malee jirus sarfu shay'in waa takka garagalchuun minhaa ibaadaa amma dubbanne tan irraa waa takka garagalchuun hin tahu ligayrihi waan nama rabbi malee jiruuf waan rabbi malee jiruuf achi garagalchanii waan biraa gabbaruu waan biraatiif soommanuu waan biraatiif salaatuun hin tahu jechuudha

Rabbiin ni dhagaya. Dhagaya akkam? Ka isaan male. Rabbiin ni arga. Argaan ta akkam? Ta isaan male. Alaa wajhi hin laayiqiin kana jechuudha. Karaa isaan male irratti. Subhaana wanni qulqullaa'e. Min ghayri tahriifin jijjiiruu maletti labzii keessatti. Walaa ta'axiilin ma'anaa irraa fuudhanii oomsuu maletti. Maal jedhanii? Ka Rabbiin harka jee quwwaa jedhanii fa- fassaruu akka fa- akka firqaan gariin amma akkasitti fassaraani. Kan Rabbiin Waladayhumaa harki rabbii lamaan yabsuxu liman yashaa'u ka rabbiin quraana keessa jee dubbate sana isaan akkan godhan harki rabbiin achi dubbate san quwwaa jedhanii ma'anaa harkaa san irraa kaasan jechuu amma sun hoo maali walaa taaxiilin akkasitti irraa kaasuudhaan maletti itti amanuu walaa takyiifin keefiyyaa itti godhuun maletti Fakkeenya amma qubni Rabbii shan, harki Rabbii tokko bitaa tokko mirga kana keefiyyaata ittiin goonu. Rabbiin harka ni qaba harka isaan mali. Si galee? Walaa takiifiin keefiyyaata godhuun malatti jee. Walaa tamsiiliin fakkeessuun malatti ammas harka ibaluu fakkaata. Harka maarree fakkaata. Jechuudhaan malatti amanuudha. Amalan biqawlihi ta'aala jecha Rabbii ol'aanaa isanitti dalaguuf jecha. Qul je yaa Muhammad, Huwallaahu inni Allaahudha. Ahadun tokko Rabbiin. Si galee? Allaahu Rabbiin assamadu jechuun ka itti irkatamu, ka hajaan waa cufaa gama isaa barbaadamu jechuudha. Lam yalid

Namni gariin lama godhe gariin sadi godhe. Maa lama gootan maa sadi gootan jechuu keessatti wal falmuun takka hin jiru mormiin hin jiru jechuudha. Fi zaalika san keessatti. Li'annal maqsuuda wanni isaa wal hin dhabiniif maal? Li'annal maqsuuda kaayyoon waadixun ifa galaadha. Fi kila taqsiimeeni qooda lachuu keessatti ifa galaadha. Yoo asmaa fi sifaata kana rubuubiyyaa keessatti lakkoofne kaa, maqaan Rabbi, jennee akkasitti amma Allaah, Ahad, As-Samad, Al-Raaziq, Al-Fattaah, Al-Aliim, Al-Qadiir jennee hogguu lakkoofnu maqaa Rabbiiti. Asmaa dhaa mire? Asmaa kana keessattis ammas asmaa zaatiyyaa fi sifaata jiraa mire? Ka sifaatis sifaan wassafnee, ka maqaatis maqaan wassafnee maquma kana keessatti. rubuubiyyaa ka rabbummaa san goonaa jechuudha. Kanaafu namni lamatti lakkaa'e fi ka saditti lakkaa'e illee rakkoo hin qabu. Inni saditti lakkaa'e adda babaasee lakkaa'e. Inni ammoo lamatti lakkaa'e tawhidul asmaa'i wa sifaatii sanii fi rubuubiyyaa takkuman lakkaa'eeti uluhiyyas qofa lakkaa'ee tawhida lamuma godhe jechuudha. Rakkoo hin qabu.